Carys Pritchard fydd y cadeirydd yn y ganolfan. Mae gennym ni skatepark ers 2004 a wedyn oedd y plant yn mynd efo'r hogiau yn mynd efo beics yna. Ond wedyn mi ddoth y syniad i fyny gyda'r pobl ifanc sydd yn licio BMX track. Mi ddoth ni chwilio am grantiau fatha CCG a wedyn mi fuodd Cymunedau Cynta' yn gweithio hefo grŵp o bobl ifanc yn gwneud yr planiau ac mynd trwy'r broses. Heb y grant, dwi'm yn meddwl 'sa fo wedi mynd o gwbl. Mae wedi gwneud newid mawr cys da ni ŵan, da ni'n gweithio ar brosiectau newydd. Mae gennym ni ddau lleol sydd wrthi rŵan yn gwneud training bionecsio a bethau fel yna trwy Cycle Wales. Hefyd, da ni'n mynd i heirio beics allan. Mae'r effaith mwyaf mae rhieni wedi dweud ydy bod plant allan fwy. Andrew Davies dw i a dw i yn un o ddau mentor yn gweithio um, ar prosiect Gyrru Mlaen i Sgiliau. Dilyn deg prosiect pilot yn uh, 2011, oedd yn amlwg bod uh, angen sylweddol uh, am prosiect mentora fel Gyrru Mlaen i Sgiliau oedd i lawr i ni, sef uh, sector gwirfoddol. a phrosiectau unigryw. Heb y cyfraniad a cefnogaeth CCG, mi fysa 360 o pobl ifanc y draws Gwynedd i gyd wedi colli allan ar gwaith ar y cymwysterau a llefydd a cwrsus coleg. Erfil Williams, dilyn o fi, swydd i ydy mentor i gyrru yn mlaen. Ers i ni gael arian a cefnogaeth hefyd gin CCG at yn prosiect ni, mae o wedi gwneud gwahaniaeth mawr i bobl ifanc o dan 25, mae o wedi bod yn agoriad llygad iddyn nhw. Gall gweld mwy o brosiectau a wahanol asiantaethau sy'n a i weithio hefo. Mae o dyrau cyfleoedd mwy eang i bobl fynd ymlaen i wella'u hunain. Carys Bowen ydw i, dwi'n gweithio fel cyd-lynydd gyda prosiect Codi'r To. Barry Gwilliam ydw i, um, cyfarwyddwr cerdd Codi'r To. Ni'n brosiect sy'n gweithio mewn dwy ysgol gynradd yn Ysgol Maes Sincle ac yn Ysgol Glan Cegin ym Mangor ac i ni'n yn darparu gwersi offerynnol i flwyddyn gyfan o blant. Enw fi ydy Ken, rydw i'n deg oed a rydw i'n chwarae cornet yn y band a sam, uh, swrdw yn y samba. Da ni wedi mynd i Caerdydd a da ni wedi perfformio yn y Senedd. Dwi'n hoffi codi'r to e, um, oherwydd dwi'n gael chwarae um, offerynnau efo ffrindiau. Yn y fideo aelad, yn y band dwi'n chwarae cornet a yn, yn samba dwi'n chwarae agogo. Un noson nes i fynd i tu Megan ffrind fi a dyn nath Barry aiolo ddod A nathon ni neud cynnar. Oedd pawb 'di mwynhau a nes i fwynhau mwya. Wel yn sicr mae'r cefnogaeth ariannol ni'n ei derbyn oddi wrth Cartrefi Cymunedol Gwynedd wedi galluogi ni allu ymestyn y prosiect. Mae e'n golygu fod 'na gyfleodd newydd i'r disgyblion o fewn y ddwy ysgol. Da ni'n hoffi sicrhau bod y plant yn cael hwyl a i fi dyna be di'r peth pwysica, bod nhw'n cael hwyl trwy cerddoriaeth. Yr effaith mwya dwi 'di gweld ydi yym bod hunanhyder a sgiliau canolbwyntio ar blant wedi newid gymaint.